Deud y gwir yn ei gwaith yn y cyngor. Ocê, nei di ymelaethu chydig bach ar hynna? Wel mae gynnon ni nifer o ddysgwyr sy'n dysgu'n dda iawn Ie. sydd am ryw reswm ddim yn defnyddio eu Cymraeg y tu allan i'r gwersi sydd yn bechod. Ocê.
So dyna mewn ffordd ti'n anelu amdan i'r gannoedd ddefnyddio Ie. eu Cymraeg yn ehangach. Ie. Be sydd angen newid?
Wel, swn i'n licio iddyn nhw ddefnyddio eu... cael yr hyder i ddefnyddio'u Cymraeg. Ie. A hefyd swn i'n licio ella yym i'w cydweithwyr nhw sydd yn siarad Cymraeg yym allu gwneud hynny. O 'na ti.
So ma' gen ti ddau beth eitha pendant yn fan'na. Ocê ma' hynna weld yn yn yn eitha clir be' ti angen ei gyflawni. Iawn. Ocê ta Catrin, gawn ni feddwl chydig bach mwy am be' ydi'r sefyllfa, be' 'di dy allet ti os lici di ar hyn o bryd. Alli di ddisgrifio hynny i mi? Wel ar hyn o bryd ma' 'na rhai dysgwyr, wrth gwrs, yn cael cyfle da iawn i ddefnyddio'u Cymraeg, ond mae yna rei eraill sydd yn ffeindio hi'n anodd oherwydd um, dydy'r cyfle ddim yna, neu um, dydy'r siaradwyr Cymraeg ddim yn hyderus i siarad efo nhw'n Gymraeg. Oce, okay, pam ti'n meddwl na hynny? Wel, os ni'n feddwl, un rheswm ydy, um, maen nhw'n meddwl bod nhw'n ffeind yn siarad Saesneg efo nhw. Yeah. Ond rheswm arall ydy, efallai, bas nhw'n licio helpu, ond ddim, dyn nhw'n siŵr iawn sut i'n neud. Felly maen nhw'n just pidio gwneud.

yn un gwendid. Ocê.
Ac oes 'na ryw beth yn ei lle ar hyn o bryd fys- i i helpu hyn? Mae 'na system mentoriaid yn bodoli... Ie. ...ond dydy hi ddim yn gweithio'n arbennig o wych, deud y gwir. Ocê. A mae 'na Wobr Goffa Dafydd Orwig, wrth gwrs, bob blwyddyn. Iawn. Yym, ond yym, 'swn i'n licio jyst cryfhau pob peth, deud y gwir. Ocê, so jyst i grynhoi, mae gennon ni rai petha yn eu lle, ond mae angen symud o mlaen chydig bach er mwyn newid agwedd a newid ymddygiad. Fel bag wach mae y cydweithwyr yn ogystal â a unigolion. Ok, iawn Catrin, mae hynna weld eitha clir. Ok, gawn ni feddwl chydig bach mwy amdano opsiynau sy gen ti ta? Pa bethau 'set ti'n gallu 'neud? Reit, wel, 'swn i'n gallu cryfhau y system mentoriaid, deud y gwir, cysylltu hefo pobl ac yym cyfarfod nhw ella ac cryfhau hwnnw, dangos iddyn nhw sut gallen nhw helpu. Mae hynna'n un opsiwn. Ie.
Yym, fe allwn ni yy mynd ar ôl y rheolwyr llinell. Ocê, pam 'sa ti'n gwneud hynny? Wel, 'swn i'n gwneud hynny er mwyn

Ocê, be sa ti angen neud i chi? Wel, swn i'n licio fan'na ella ca'l yy medd- i bobol cynnig ffor- yy cynnig syniada ar Iawn. sut i yy siarad a datblygu hyn efo dysgwyr, ac i dysgwyr eu hunan hefyd allu cyfrannu wrth gwrs. Ocê, so ma' 'na un neu ddau opsiyna yn fan yna. Iawn ta Catrin, gewn ni feddwl chydig bach mwy amdan rheina ta. Iawn ta, gawn ni feddwl amdano opsiynau a beth sydd ei angen wneud er mwyn gallu cyflawni nhw. Ti isio, ti isio adrodd yn ôl i mi? Wel, mi faswn i ella'n dechrau efo rheolwyr llinell. Ocê. Fel man cychwyn felly. Yym, atgoffa nhw o be' 'di'r sefyllfa a gofyn, 'Plîs, wnewch chi helpu?

Dyna ti. Ac fe fyswn i'n cymryd cyngor a wedyn fyswn i'n rhoi negas yna fo. Dyna fo. Sgen ti syniad lle fysa ti'n... Oes, oes.
Dyna ti, dyna ti. Ocê, yn cael ti, mae'n swndio fel 'sa gen ti amryw o opsiynau fan yna a camau pendant. Ti'n meddwl bod hynna'n mynd i helpu? Wel, gobeithio.
Dyna ti, dyna ti. Oes 'na unrhyw gefnogaeth alla i roid i ti? Wel, 'swn i'n licio, os dwi'n cael trafferth cysylltu efo pobl neu os oes pobl Chydig bach yn negyddol, swn i'n licio fasa chdi wedyn alla'n golli, gallu codi'r peth yn uwch. Dyna fo, a chroeso.
Iawn. Iawn ta. So gad i mi wybod os 'na rwbath allai neud, a hefyd swn i'n ddiolchgar 'sa chdi gadel i mi wybod os 'na rwbath allai mynd. Iawn, diolch yn fawr.
Grêt, diolch o iawn tuag ati.